Jiena Miriam Calleja, se nkun qed naqralkom żewġ poeżiji ta' Eti Xaġiri li traduċejt bil-Malti. L-ewwel waħda jisimha The language, il-lingwa. Din ir-rabta ma nistax nispjegha. Din il-lingwa li nuża torbotni. Tikkmanda li nfassal filgħama fuq mappa mimlija tbatija. Stkerraħtha dil-kelma. Ma taqbel ma' ebda kelma oħra fil-medda ta' kliem babaw li jgħammru ġo fija. Idejquni dawn il-kliem b'aktar minn żewġ sillabi. bħal ngħidu aħna nazzjonaliżmu jew ugwaljanza. M'hemmx tbagħbis f'dawn il-kliem, bħall-kelma stess, tbagħbis. Dil-lingwa tgħidli li aħna kollha l-istess. Fil-kitba, nipprova niskansa l-komparattiv, is-superlattiv, ir-relattiv. Jekk xejn, ngħawweġ dak li naf, Il-kliem familjari jinkisru. Per eżempju, il-kelma aħba ma tbagħbasiex, xorta nipprova. Wieħed jista' jgħid aħ-ħbar jew aħbar tajba, imma dak għajrek aħba. Li m'iniex ċerta fuq dan id-dettall, ħaġa li tinkwetani. Ikun aħjar Jekk inpinġi stampa hekk, jien għasfur żgħir jitfarfar fit-trab fil-parapett taħt is-siġar bil-ħbieb għasafar madwari. Inċafċfu fir-ramel b'rixna, nippruvaw intajruh f'għajnejn xulxin. Min jagħlaq għajnejh l-ewwel jitlef. U qegħdin nixxemxu għall-kwiet meta naraw ħamiema. Sidirha mpaħpaħ, kburija. Timxi lejna tistħajjilha xi sentinella. Qabel niftħu ħalqna tnaqqax weġgħa fuq il-ġara, tnaqqax fejna l-oħra. Issa l-kliem ħaduhulna, imsaħħar minn Nix, Nokli Ssikkati u Ħarsa li Ssabtek, Min mhux magħna kontra tagħna. Cerberus jgħasses il-fruntieri ta' dan l-infern. ix-xmajjar. B'denbu ta' serp jaqta' ras raġel li wara sibtu taħt il-bankina, jitkarreb għal ħajtu. Almenu m'għadux flimkien. Tgħid din l-għoqda ta' bniedem għad insibuh jilgħab kokka bħat-tfal, mistoħbi wara kantuniera, ġid bix-xebgħa qabel il-mewt. Allura, jekk dawn huma r-regoli tal-lingwa, nista' nuża l-kliem tagħha stess biex noħloq rebus. Nagħtu kas ngħid li tempesta ta' nemel ħalqet tromba li se tkisser kull m'hawn, u l-pastard se jmut, u kif se nagħmlu? Jew, Lilna se jsemmuna agaves, u b'dan iz-zokk oħxon minn issa nifjorixxu b'nuqqasijiet indaqs. It-tieni poeżija jisimha Nani Ġi, li tfisser nanna. Ġilditha tinġibed lejja, bħal mewġa li titħabbeb max-xemx u mal-qamar indaqs. Jien narha kuljum. Hi tinsini kuljum. F'għajnejha jien għolja ramel, abbandunata mir-riħ u l-ilma. U għalhekk, naħżen il-qamħ jien stess, biex forsi tiftakarni. Noqrosha biex tagħti kasi għal mument, imbagħad narha tmajna. Imbagħad tmut. Ftit qabel ġara dan kollu, rasset tifla ma' sidirha, mellsitilha rasha, lissnitilha taħnina. Meta nesiet lilha nfisha u dawk li forsi ħabbet, ħawlet l-ilma mal-elementi biex issawwar għamla ta' wiċċ u isem f'dan l-aħħar att ta' din ir-rewwixta. And now two of my own poems in English. Shining Cuckoo.